Bire bi kurdiya Zelalî bi ana wek mamoste bira dost Mîtanî bi gelkî ser xwe te'ebî tev di wîna bi zimanê erebî xwend. Mada dîrokî li Şamê xwend lê gelkî ser xwe te'ebî û kurdiya xwe jî ava kir wek belkî ji erebî xurtir. Ez heman pirsê berê xwe din te mamoste bira dost gelo wêjeya kurdî di navbera jîwarî û daxwazî di çawa dibînin?

بابتê me rastî giring e, mijara me giring e û şêweyekî me heye ez ji hundirûyê mijarê naderkevim. Wêjeya Kurdî hema wisa wêjeya Kurdî di navbera jîniwerê yanî heyîna wê de û di navbera daxwazî û hêviyê me de. Ka wêjeya Kurdî ya îro çawa ye û ka gelo li gor hêviyê me ya no. Heta çi astê pêş ketiye û çima pêş neketiye jî dê em hinekî kêmariya jî bêjin û divê bi rengekî pisporî bi rastî jî em biaxifin. Ji ber xelkê em bi rastî xizmeta wêjeya xwe bikin û xizmeta netewa xwe bikin. Weke em zanin îro wêjeya kurdî pêş dike vê Ji demê berê bi rengî tebabî û hejmarî, el-aded wel-kemîyye, ji berê bêhtir pêş dikevê. Berê honzanî sitemkarî hebû, rejîm hebû taybet li Rojavayê Kurdistanê li Sûrî. û em zanin li Başûr jî wî rengî bû. û ji xwe li Îranê, Rojhilatê Kurdistanê hê ew sitemkarî berdewam e û li Bakurê Kurdistanê jî. Hêk vê asteng li pêşiya pêşxistin û pêşketina wêjeya kurdî de. Lê wilo jî wê wêjeyê li ber xwe xist û bi tiştekî taybet jî wêjeya kurdî navdara. Bi tiştê xwe mirovahî Hingî wê jeya kurdî bi mirovahiyê ve girêdaya weke netewa kurdî gerewê dideyne. Çima ne? Ji ber di nav çandekê de ya, ew çanda mîna daristan tijî ajala û hov bin êrîşî wê bikin. Ji ber hezar carî mixabin. Di roletana vîn de çanda mirov hez bê. û aştîxwaz be ser neketiya. Hingê êrîş ser hema. Lê bi wî rengî jî, bi wî nirxê giran jî, bi wî qedrê giran jî hê berdewam e. Weke îro ez tiştekî din jî bêjim. Ev wêjeya me ya Kurdî ya heyî jî û li ber va êrîşa jî dagirkera û desthilatdara yên biyanî hatine ji vê wêjeyan ve birina. Xwe pê zengî kirin, xwe pê ava kirina û ji xwe re kirine ya xwe û bi navê xwe nav kirina û di koka xwe de wêjeya Kurdî ya. Çi ziman bê, çi muzîk bê, çi dîrok bê û çi metelok û kevnetor bê. piraniya wê ya kurdî ye, çima bandora çanda Mezopotamya lê heye, zengîn e bi çanda Mezopotamya û pê ava ye û va dagirkere ku hatin ser xaka Kurdistanê, ev ê ku çanda wa ne bi vî rengê niha bû. Yani em were vê lêkolînê çandeka cida bû cî cidawar bû ji çanda radagirkerê îro. Çandeka qerz bû. Bi alîkî tenê vegirêdayî bû. Bi jiyana wa û jînwariya wa û bîa wa vegirêdayî bû. Dema hatine Kurdistanê nav Kurda û ev Kurdistana halo zengîn û ev çanda halo zengîn Weke her li ser keheniya jê vexwar û jê bir û kir rêya xwe. Em li Rojavê Rojavê Kurdistanê dest pê bikin, Bakur jî û Başûr jî û Rojava jî. Lewra vêca îro weke îro çanda Kurdî heke heke bi navê xwe wek Kurdî ne gelek mezin û navdar be lê bi bandoreke herî xurta li ba çandê biyanî. Di nav çanda wa de û zimanê wa de heye.

Kur hebûna me Kurda ye. Em bêhtirî heştê melyon Kurd in lê pêşketina vê çandê ne gor heştê melyon Kurd ye. Ev heştê melyonê Kurd li dîrokê de xurt bi hebûna xwe, bi rola xwe, bi bajarvaniya xwe û şaristaniya xwe dîsa ev çanda me îro ne li gor wê ye, kêmî wê ye. Ji êrîşê dagirkera û şkêmaya me Kurda ya ku em xwe ji ilê xwedî ne derketin. Îro piraniya me û nivîskarên me û êjevanên me mixabin ne ji kehaniya me ne tewî dibe xwe. Ez ji te re bêjim bandora çanda biyanî li wa bûwa. Şêweyên axaftina wa, hevok saziya wa, wisa ne hevokê cumleyê û ayna têgîna mustelahata piranî bi çanda bîyaniya ye, ne bi çanda veya kurdî ye. Ev dibe ji sedemê dagirkeriya dirêjî hevser kurdan û dibe kêmayî ji me re jî. Gelek ew hestên netewî me re xurt dibin wek wêjevan. Em li wêja xwe xwedî derkevin, bi taybet bi zimanê me yê kurdî. Weke îro, Em zanîn ku li Rojava jî Başûr jî Kurd heta radeyekê azad bûne. Rast e nebûne dewlet lê azad bûne ew stemkarî ser wan rawûye. Ziman jî pêş dikeve lê weke îro astengiya zimên jî çiya lê standard nîne name de. Yek yekzimanî name de nîne. Hê zaravê me dê serek hena milmilaniyê Tenafusê sîlaê bi hevdûrekirin, soranî û kurmancî. Ji xeylî me jî wayê bîyê bi tûcik. Ev ê hiştî henekî wêja me jî qers bibê. Hecê wêja kurdî ya divê bi zimanekî bê. Wekî dî jî mesela tîpa jî. Îro di rojeva me de du rengê me yê tîpa heye.

Me xwe êşa dema xwe mojva tîpa kût kir. Tîpê bê dîrokî tîpê abistan e. Tîpê pêlewanîn e, binê fehlewiyê. Tîpê masî soratî. Û tîpê soranî îro ne. Yê ku birayê me ereb kine tîpê erebî o ku ne tîpê erebî ne.

Ne hema weke tîpê ev viste re, tîpê ev viste bi xwe ne. Yanî tîpê Kurdî wilo zengîn in. Lê mixabin guneha kîmetê de heye. Hê me nivîskar e, me wêje me ne, me ev rastî nas nekiriye. Hê me lêkolîn ser nekiriye. Hê me miletê xwe pê qayîl nekiriye. Hê sedî du roşenbîrê me nivîskarê me bê gotê ne qayîl e. Sûncê çi ye? Sûncê çanda dagirkera yê ser serê me got ferz bû û sûncê me ye got em xwe xwedî nederketina. Wêjebaniya me ya Kurdî îro ber alî girtiye. Piranî çiya helbesta, belkî sedemê wê jî çima helbesta. Helbest jî hestekî xweş e, yekî dikişêne xwe, dema dikeve rewşekê de pêre xwe ya dibe, weke bêje efrînî, îbda pêre çê dibe, dinivîsêne. Û carna çîroke jî. Ev jî qebzbûn dike vê wêjeyê de. Çima wêjeya me ya kurdî îro lêkolînê dîrokî kêm in? Çima yê pêtûrî yê felsefî çima navbede kêm in? Çima Nerîn û lêkolînê mîna wek Ehmedê Xanî ku lêkolînê pêtûrî felsefî dikin çima îro nabin navbede? Çima îro em ê lêkolînê civakî nabin? Çima gotarê civakî navbede nabin? Wê jiya me ya civakî çima xort nabe ku keseyê me, keseyê me yê Kurd civaka me de xort bike ser kesayeta Kurdî û civakî bo erkê xwe zanibe û rola xwe zanibe. Çima wêjevanê me berhemê xwe biyane paya nakin. Ev jî divê qelsbûnek di nav me de. Ji alîkî dî ve jî belkî babet henekî dirêj be û dem ne alîkar bê me re. Gunhê

bandora bîrdoziya niha ya. Ew ê hiştiye ku heta wêjeya me gire wê deyî. Ma wextê me hemû wêjevan weke niha çar qet em havdû li rûnişt bana. Û me pevra alîkarî kir ba lêkolînê wêjeyî da. Ma berhemê wê ne baştir bana, wê ne çêtir bana. Wextê ku wêjevanekî me xwe bi alîkî ve girê didê. û sînora neqeba xwe û alîkî dî bideyne. Wextê vêjevanekî me deh sala silav nake vêjevanekî dî ji sedema alîgekî. Ma kî gere wê dibeyne? Ya serek netewa me dibeyne û wêjeya me dibeyne. Geleke kesê vêjevan bê alî be, vîna wî geş be. Zanibê ku berhemê wî di xizmeta çanda wî û netewa wî û wêjeya wî na de ye. Erê saziyê me hene û ev jî kêmeya saziyê me ye.

Çima dema ku kêbirkek musabeqek çêbêj çîrokê ji helbestê re çima hemû wêjevan û xwediyê pirtûkê berhemê çima beşdar nabin? Çima navê wê jî nakeve navda? Çima wextê ku ev kêbirke haçê dibê di nêzênê komîta wê ya rêveber çawa hatiye avakirin çi xizmetê ji wêjeyê re dike bi rengekî qirsiya. Ev hemû derba giran li wêjeyan vedibê. Weke îro ev tişt heye. Weke îro ev tişt heye. Hecî wêjevana gelek ez behsa e, e, zimanzan û wêjevan û ragbîrê ev biyaniya nakim. Ez min derîna xwe tenê bêjim. Li cem min wêjevan dibe ronakbîr. Ew ronakbîr şoreşa pêtêxî. Şoreşê civakî pêtêxî.

Rizgarkirina civakê, piştxistina civakê hemû ronakbîran wêjevana pêk aniyan. Çima li cem e netewa kurd qedrê wêjevan wilo cem e nîne. Wêjevanekî ku bi xebatê divî eyde bikê, di mêzeyên dorpêçkirin lê tê kirin. Ev rewşa wêjeya me ye. Ev rewşa wêje û nivîsane me û roşnvîrê me ye. Em divê ji vê yekê em zelal bibin. Wêjevan divê nirxê xakê zanibê, gerî hêjane. Nirxê welêt zanibê. Nirxê netewê zanibê. Wêjevan divê rêveberê civaka xwe bê rêvevaka çêha bê. Wêjevan ê ku divê ronakbîr. Lê mixabirka îro em meyzêne. Em bêjin ne bi netawama netawama di bin stemkariyê zordariyê de ye. Ê şeya ev çandê ev hezar û belkî heft sed sala êrîş ser netawama dibin. Em zanin ev tişt heye. Em zanin ev tişt heye. Lê divê em birxwe bikin. Ma çima me helên, çima me talan bin. Divê em dîroka xwe bigirin, rastiya dîroka me çi ye, rastiya wêjeya me çi ye? Lê mixabin Mixabin em wêjevan sênata mij kerê kesê dikê ra, kesê berxwedêr ra, kesê girêdayî pabendî multezim doza xwe be sênata mijê ra lê deka em bêjin wêjevanê ma yê ku xizmetê ji wê jê re dikin ka îro çend di Kurdistanê de mana ka çend jê koçber bûne çûna ma ne ê wêjevan divê divê milet şiyar bike û xata xwe xwedî derkeve. Ne beriya mala dixwe bê alîtî, ne ji rola xwe derkevê. Îro hêzê me ber xwedêr hene, YPG, YPJ eşkera axivim. Ez rewşê xwe yad dikim. Pêşmerge hene, girêla hene. Ev bin ê doza me diparêzin. Çima em wêje me û rojevîna me xwe bine bin çêkê alîtekî de ku werê bihêle ev alîyê ber xwedêrê ku şehîd û xûn dayîn çi parçeyê Kurdistanê bê. Çima bê çavên min re ji bin bê? Çima bê çavên min re ji bin kin? Çima nehêlî eser binivîsim? Çima wextê ku ez bêzim pêşmerge û girêra birayê hev in, yek welê lanet li min bênê? Divê bînan bike ji min, ez ê qebûl jî bime nanê lê lêca min birayê hev in. Çiqas nakokî niqaba wada çê jî bûn û ha neka çê jî kir bê lêca birayê hev in.

Lê îro zimanê kurdî li Rojavayê Kurdistanê bûwe zimanê perwerdê. Min wextê ku ez zimanzan im yan ez evîndarê zimanê xwe kurdî min gere ez pê kêfxweş bim. Ez kêmahiyê wê bêjim û ez piştgiriya wê bikim. Gelka evî min nexwest çima nexwe ez wê jevanê çima nexwe? Ez wê jevanê vî netewî ma. Wê jevanê vî welatî ma. Wê jevanê vî zimanî ma. Ez vî zimanî dinivîsim. Em dê ziman nasnama me ya. Em dê ziman hebûna me ya. Em dê ziman bedena. Çira me lê xwedî derkevin û xwedîyan pê nebawer bin. Ev ji wê jêvanê me tê xwestin. Ger ke beriya her kesî em rêveberê civaka xwe bin û em bêhna civaka me pêş kevin hişmendiya xwe de jî di çareseriya kêmayê xwe de jî û bêhtir girêdayî wî bi xaka xwe bijî gerek ez wê jevan ne min nimûneyan mînak jekî hemwelatê li ku çav min bikê xirabiyê bikê.

Wêjevan ya herî girin pabendî îltîzam û wêje çi jî li aliyê pisporî de jî xebata xwe bikê. Em zanin ha aliyê me ya deh sala vê azadiya me de berhemê me pêş ketine, dîwanê me geş dibin, nivîsavê me geş dibin, pêşengehê me li dar dikevin, û kêbirkê me jî hene lê xwezî bi pisporî bê. Ez ê dawî xalekî bijim. We rabûna Îtalya, nehda Îtalyayê we bihîstiya. Em nehda Îtalyayê we bihîstiya. Ya hezar û du sed û vir de rabûn. Ke Îtalya pêş xist. Wêjevana û nîgarkêşa û şêwekara pêşê xist. Pêş xistin. Li çi vegeran? Li dîroka xwe ya kevnar vegeran. Ne serdema navîn, ne li esr wesît. Bu esr wesît yê desthilatdariyê ya, yê klasîkî ya, yê kêmariya ya, yê nezaniyê ya, yê zemîndara qutaiya ya, wê padîşaha ya, wê yê nobela ya, wê ev çend me navê dîroka xwe vegeran. Meydan çi pîranê dîrokî pîroz cem hana li şûnwariyê xwe geran Çend ji wê kom kirin û çend Rafael Italev pêş xistin. Rafael û Michelangelo û Da Vinci û Dante û yê dî û yê dî û yê dî hemû wan. Şoreşa Ferensiya kê pêxist? Ne şoreşgera pêxist. Yew ke Bozkiyê bo beriya şoreşiya me. Berhemê wan nûsanirê wa wêja ma ronakbîriya hizb û civak jî û şehreza bê zana bibe. Ana ev ji me kurda re ji tê xwestin. Civakan me jî û zana bibe. Ya her ya herî serek civak zana bibe. Ne erikî tenê zana bibe. Civak zana bibe. Civak zana bibe. Wê erkê xwe jî zanbe, wê rola xwe jî zanbe. Wê zanbe çi ji tê xwestin. Wextê ku desthilatdarê me yan rêveberê me tiştekî civakê bixwazin xêra civakê nebe wextê ku civak perwerde bûbê ser hişmendiya zane û paqij wê cihê de biyayê ne niha ka biryarekê bide bi navê rêveberî bi navê çi partiyê bê heke civaka te no sey bî te nana û ji xwe rasta sûcê çi ye sûcê ku me civak ava negiriya me rastiya civaka xwe bidine daya naskirin Wêjeya me îro bi erkê xwe narabe. Tênayî ye gelek mezin hene û wê wextê pê wêje be. Em wêje ben, em wêje ben. Tu jê me wêje ben re. Şoreşa Belşevîk a Lînîn pê rabû lê kê kê beriya wê milet şiyar kiribû? Yê weke Distowîskî, yê weke Elîo Tolistî, yê weke Çîxo, Çîxo, Maksîm Gorkî, ava civak ava kiribû. Ka gelo me heyî civakan xwe heye?

Baba Tahir Hemedanî hezarê zayînê, hezar û dehê zayînê helbesteyek min kurdî nivîsandiya. Ka em li wan vegerin, niha tu ji kê pirsê ê bê sûcê bavûkalê me ya û zimanê xwedî ne derketine. Na, beriya misilman werin ji xwe, mamosta jî behs kir, çanda erebî misilmanî em gelekî êşana. beriya ew in bi deha pirtûk û berhemên kurdî bi zimanê peyrewanî hebûn. Çima em bila xwedî nadirkevin, em li wan navegerin? Hûn zanin ku kelîna dem ne bi zimanê wê kurdî peyrewanî bû. Hûn zanin hezar şev û şevek elifbê lê ne bi zimanê wê kurdî kevin bû. Wan zana ku ev ê dawî gule Ibn Muqefe'e, rojbê, wê ku ka xwe kurd bû, bi zimanê pêlevanî dinivîsan, Fehlewî. Ehmedê kurê Wehjî bêjin sih pirtûkê kurdiyê Fehlewî min dîtina. Divê Şamê jî min dîtina. Lê mixabin misilman e, yew ka Heccac bin Yûsuf Siqrî hemû şewitandin. Çima em li bana vegerin?

Bes ser heyvê jî bêxem nakî. Lê hema hemû ev tenê nebasa gerî hêjan o. Wêje di vê wêja milet si'ê bê, çandê si'ê bê, kevnetorê si'ê bê, wêjeya dîrokê bê ya niha bê hemû xwe vegirdê. Çi sûda min dîrokê de heye ez ez bênim. Ez niha vegiridim. Çi pêdiviya vê heye bi çareserîkekê min re nîne ez dîroka xwe sefêhatiyê bê bikare vegirim ez peya bikim. Çend lêkolînê bê dîrok dîrokî hene. Di ser asta Kurdistanê di Rojava de çend dîrok nasê me hene? Qedrê mijiyê heyîr e. Çima em nirxê dîroka xwe li nas nakin? Me dîroka xwe nas nekiriya. Dîroka ku dayika dîroka şehristaniyê Seîd Mezopotamya de. Bawer ka niha kim bi xwe nedemawe ya ez behsa lê kurîna dîrokê bikim. û bavû kalê wê dîrokê de çiqa rol pêk anîne di Kurdistanê de bir yek hoqin bawer nekir. Ve carayekê hûnê bihîzin.

Di dema mîdya de mîreşîneke wa tenê hebû di dema dewleta mîdî de. Lê bê ereb ê bernatî ve hatine. Încî xwitê got bê çanda Mozopotamiya tu payakî ji miletê xwe re tu bidê xuyakirin hingî miletê xwe nas kir, kesayeta xwe nas kir baweriyê pê çêbê. Wê zanibê çi ev xakayê şîn xaka xwe ji xwî dikerê. Erkê wê jevan îro got kêmayê heyî divê ew kêmayî çareser bibin

Bi baweriyê xwe li gor jînweriya îro waqia ma wêjeyî û li gor hêviyê me ka çawe mijwara paya kir. Ez qasî ew e guhdariya we dikim.